Okay, oh boy. Aha, mo subscribe wa Akwasi TV. Akwasi TV. Sɛ wankasa sɛ wantumi an subscribe deɛ a, that means wonyɛ hwee. Bobɔtum, yɛ biribi atom, sɛsia no, fufuo no, ɛdɔɔso ntini wɔ na yɛdeɛ ma yɛ yɛgu so a yɛwɔ. Yɛwɔ. Nsuo no. Mmarima no to awia didi gu abɔnten de gu fie ka kakraa bi na biribiara sɛte. Na ɛsɛte a na wobɛhu sɛ yes, mmarima gu aduane ho. Ɛnnɛ ayɛ fufuo o, fufuo na ɛkɔ. Ɛnnɛ nyɛ bakye apɛsie, ɛnnɛ deɛ fufuo special papa. Ntoa no, yɛtwa no 18. Dunwɔtwe papa bi na yɛde agu mu. Saa deɛ mo mu twa ntoa mmienu ne ntoa nnan ne ntoa nsia no, yɛn yɛ twa ntoa dunwɔtwe papa. Ɛnɛ aduane no yɛ twa atom line ɛwɔ baabi a. Wo wɔ asɛm bi a wobɛtumi abusa
Nti ɔbɔe ɛɛɛ o Ɛdeɛn na ɛtae saa dwumadie yi anaasɛ anamɔntuo yi a woretu yi akyi? Anamɔntuo a yɛretu yi nyinaa ne sɛ mmeranteɛ duru Kwasiada a wɔntumi ntena yɛn yerenom nkyɛn o, wɔn nenam ɛna wɔdi mu tuo ne deɛ guo wɔ abɔnten, abeteɛ na wɔdi fufuo a yɛde nneɛma ayɛ no perekete. Nti na Area Boys yɛaka yɛn ho abom ne stars a yɛpɛ sɛ yɛdidi bom yɛn nyinaa de yɛn nsa to aduane no mu nyɛ sɛ bi a yɛtwa wei de ama no yɛtwa wei de ama no dabi yɛn nyinaa nsa dam yɛn ne gɛs gɛs wo nsa me deɛ biribi a meyɛ bia gɛs no mu ɛnyɛ yi gɛs no so dɔɔso yɛkrakra firi borɔno borɔno baabi a wobɛtumi aba ha Ntsi adeɛ no a ɛyɛ no deɛ ɛde nkabom na ɛba. Obiara bɛtumi ne no ato nsa adidi biara no, na kyerɛ sɛ wonni ne ho adwen bɔne. Ɛno nti na yɛyɛ saa adeɛ wei. Nɛ sɛ ɔbɔ nyɛ sini a agu nti na monyɛ monnya hwee nyɛ nti na moabɛtena ase. Sini agu da bɛn?
Agu aba nkwaseafoɔ na yɛn ne yɛnim nyansa deɛ mu ma yɛn. Nɛ sɛ ɔbɔ sini no ɛkɔ so. Ɛkɔ so papapapapapa. Ɛkɔ so yie. Motwa wɔ he?
Yɛtwa no wɔ baabi biara. UGC ha sei Akyɛ koraa every three days biara no yɛtwa ɛwɔ ha a nkorɔfoɔ ba ha bebree ba bɛtwa sini wɔ ha. Sini deɛ ɛyɛ deɛ nsɛm deɛ ɛnwui. Ɛyɛ wɔn a wɔn de adwene bɔne baeɛ no na sini no ayɛ dɛn apam wɔn. Saa na ɛteɛ. Nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ sini agu a woayɛ late. Wo na wo nim deɛ wo keka sini mu yi. Ok
ɔbɔyɛ nti hini hwan no hwan mu na yɛn hwɛ wɔn anim ɛwɔ aduane yi mu. Aduane deɛ nipa no dɔɔso mi ntumi wɔ bɔ din no. Nanso kakraa bi deɛ. Oh fane sɛ ɔbɔ asiki ɛɛdi aduane no obi a waka biara bɛtumi abɛdi but me mebɔ obiara din nipa baako pɛ na ɔkyiri fufuo twɛn ɛso ɔno nso ɔde bɛbɔ mo Ɔpɔnkye nkrakra ne mmo, prekese wom, dibea wom, nkuruma tuatua. Hwɛ! Yenni agorɔ. Ah, na ɔbɔ no ɛ sɛ ɛyɛ apɔnkye na mode yɛ aduane no. Apɔnkye na yɛde yɛ.
Mekaa saa ma no bio. Dabi, ankɔfa akokɔfunu nso so. Apɔnkye ne akokɔ papa paa. Me nwe apɔnkye nti, me nso mɛwe m'akokɔ afiri me. Ama me buroni ayeyɛ akokɔ ama me. Me buroni, onnie.

Ah ok ok. Original baako. Na sɛ baako nso so asaa aba o. Ahaa. Na sɛ aduane no na sɛ deɛ. Maame wei yɛ fɛ no maame twan.
Ah ok na sɛ. Wei yɛ kyikyire twan. Na sɛ twan yiri nie. Ae. Oh ok. Ahaa. Ɛna twan ba so nie. Mina na nie mina na nie. Oh ok ok. Ahaa. So ahu. Nyame ahyira wo. Ae. Ah deɛ ɛbɛka ne sɛ Nyame nso so nhyira wo sɛ ah wanya adwene pa sɛ wopɛ sɛ ɔka. Mmranteɛ bom

wowɔ Mpankrɔn, wowɔ Anhwaa, wowɔ ɛɛm Kuronom, wowɔ Askwa, wowɔ Atonsu, wowɔ Bantama, Bohyɛn, Kurofrom, Bokurom, ɛɛ Anwraga, kyerɛ sɛ Amakom, Asafo, baabi a wowɔ biara a wopɛ sɛ woba mu no, woba Youth Braman UGC a, yɛwɔ hɔ. Ɔbɔe Siki Joint, yɛwɔ hɔ dendendenden, woba no abusa yɛn a, yɛbɛka akyerɛ wo. Kwasiada ne woabɛdidi. Kwasiada woa bɛdi. Nɛ sɛ ɔbɔe obi pɛ sɛ ebi a ɔba bi na sɛ biribi ni na sɛ ɔnim UGC hɔ a ɛhe ɛdeɛn na ɔwɔsɛ ɔyɛ? Oh UGC deɛ sɛ woba abɛgyina mmaa kuro filling station hɔ nom a wosɛ wokɔbrɛ mmaa UGC last hɔ ɛne wo bɛba wosi yɛ a wosɛ wopɛ ɔbɔ asiki joint hɔ nom woduru hɔ a yɛbɔ hɔ term biara wobɛtu a na yɛbɔ hɔ Saa hotel bi si ɛɛ hɔ nom, wobu sɛ hotel hɔ koraa no a obiara ne wo bɛba, yɛdwɛn te hɔ.
Ɛne ɔbɔe, yɛda ase. Me nso meda mo ase. Thank you.